Good Friday, fantastic good morning, nkɔmfɛma wo ɛnɛ ɛna ɛɛ anɔpɛ yi, ɔba de adom yɛte nkwa mu tɛkrɛma da bɔgye mogya di emu afiri sani 29 day of March 20 Twenty four yɛ ɛnnɛ da yi. Ɛnnɛ na Yesu Kristo yɛrebɔ n'asɛndua mu. Yɛn Kristofoɔ no, yɛakum Yesu ama yɛn ɛnnɛ. Na off air no yɛdi nkɔmmɔ bi sɛ, year biara yɛkum Yesu, yɛaku Yesu, aku, aku, aku, aku, aku, asɛ Yesu wɔ mmerɛ o. But wobɛyɛ ne dɛn? Ɛnyɛ sɛ yɛaku no o, n'awoɔ no, ɛyɛ ne wuo no. Ɛnna yɛkae ti anɔpa yi sɛ woretie yɛn na worehwɛ yɛn nso a. Ɛyɛ holiday edition of LA's Pulse na mmra so a yɛde reba. Me din ne Ade Paradise. Na ɛnnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ. Yɛbɛkɔ ama wɔne Top Five European Leagues no matches bi bɛba so weekend wei. Yɛbɛma woahu sɛnea ɛteɛ. Na Euro 2024 no nkyɛ. Mpanyimfoɔ bɛhyɛ aseɛ ama saa games no nyinaa nso aba so. Ɛno nso no, yɛbɛma wo group stages no, fixtures no, anaasɛ group no sɛnea ɛsiiɛ teɛ na wo nso woahu. Yɛbɛba fie na yɛaba abɛhwɛ weekend wei Ghana, yɛnni Premier League na mmom ɛyɛ FA Cup quarter final matches na ɛbɛba soɔ. Yɛbɛma woahu CAF Champions League, Confederation Cup, ɛno nso sɛnea ɛho nsɛm teɛ no. Matches a ɛba soɔ nnawɔtwe yi awieeɛ, ɛno nso yɛbɛma woahu sɛnea Ɛte, yɛfiri hɔ a yɛbɛkɔ thirteenth African Games Accra twenty twenty three ɛno nso ho nkɔmmɔ kakra na yɛakɔ akɔbɔ na ɛnnɛ deɛ nti a magye kɔkɔɔ yi ɛwɔ aseɛ na ɛduru hɔ a mɛma moahu the reason why na mpanimfoɔ bi wɔ hɔ a yɛne wɔn bɛdi nkɔmmɔ yɛbɛka wɔn asɛm na yɛakyerɛ wɔn nea ɛwɔ sɛ wɔyɛ. Yɛatwa yɛn ho aba, yɛba a, yɛbɛhyɛ nkɔmɔ no ase. Na mmom aseda nkɔ mfɛma Mobile Season sɛ ɔno nso bere biara ɔka yɛn ho na yɛde agodie mu nsɛm de yɛn ba. Yɛatwa yɛn ho aba anibɔ tɛtɛ baako, a second, na yɛahyɛ nkɔmɔ no ase de ama wo. yɛnsa nso ma wakɔ a baabi wobɛfa mmra LA TV so LA sports ɛna w'ani gu so a wohwɛ yɛ anɔpa yi baabi biara a wo nso wowɔ kɔ Facebook ɛyɛ LA TV GH Facebook LATVGH wo du hɔ nom a na wa like page no wa mi a share na wo de wo comment nso ato hɔ YouTube yɛ LATV Ghana ɛhɔ nso wo du hɔ a like page no mi a eh wo bɛ shascrabe page no yes na afei wo de wo comment nso de ato hɔ nom kama kama paa yɛ hyɛ nkɔmɔ no ase mfɛm a wo yɛ nkɔ ɛyɛ top five European leagues no nyame adom a nawɔtwe yɛ wie yɛ Games ahoroɔ nso yɛ adeɛ a ɛbɛtɔ fam wɔ Europe ne ne mmɔnten so. Na woyɛ saa nya fixtures no te a, ano bɛyɛ hye papaapapa. Wɔ English Premiership no mu no, matches no a ɛreba soɔ nnawɔtwe awieeɛ no, sei na ɛno nso bɛtumi akɔ de afa. Na Newcastle United nso retena fie Na ɔne Worcester United de abɔ ani wɔ China saa match wei a ɛba soɔ, twelve thirty pm. AFC Bournemouth bɛhyia Everton, Chelsea bɛbɔ Burnley, Nottingham Forest bɛbɔ Crystal Palace, Sheffield United ne Fulham bɛbɔ, Tottenham Hotspur bɛhyia Luton Town bɔ boko no, na afei Aston Villa five thirty wɔne Wolverhampton Wanderers nso de abɔ ani. Sunday games no, nso yɛ adeɛ a ɛbɛtoa so. Wokɔ La Liga nso mu a, Getafe, 3pm, ɔno bɛhyia Sevilla, Bo Boko no, na ɔne no de abɔ ani. Almeria nso bɛhyia Osasuna, Valencia rebɔ Real Mallorca, Barcelona ne Las Palmas nso bɛbɔ. Sunday a ɛyɛ ɔkyena no, Real Madrid ne Atletico Bilbao Inaki Williams team no, wɔn nso agyina ɔkwan no paa nti Sunday nso ɛbɛtoatoa so a ɛwɔ La Liga no mu na Italian hyira a sei na ɛteɛ Napoli, eleven thirty AM ɔkyena Saturday wɔn ne Atalanta ɛbɛbɔ, Genoa ɛwɔ two PM wɔn ne Frosinone ɛbɛbɔ, Torino bɛhyia AC Monza na afei Lazio abɔ Juventus, seven forty five Fiorentina nso ne AC Milan bɛbɔ Sundays bɛtoatoa so wɔ German Bundesliga, ɛno nso sei na ɛteɛ. Eintracht Frankfurt nso da yɛ 2:30 pm no, ɔno nso ɛbɛhyia Union Berlin na wɔn de abɔ ani. Borussia Monchengladbach bɛhyia ɛyɛ Freiburg na Werder Bremen nso ne Wolfsburg de abɔ. RB Leipzig bɛhyia Mainz 05, Bayern 04 Leverkusen Ɛbɛbɔ Hofiang bɔ Boko na afei Bayern Munchen nso ne Brussia Dortmund nso de abɔ ani. Ɛno yɛ German Bundesliga sɛdeɛ ɛbɛtumi akɔ. Wokɔ French Ligue 1 no mu a, matches ahoroɔ bi bɛba so. Lorient rehyia Stade de Brest, na Nice nso ne Nantes abɔ. Clermont Foot bɛhyia Toulouse. Le Havre, ɛhɔ na Black Stars captain Dede Ayew, Andre Dede Morgan Ayew, ɔwɔ. Wɔbɛhyia bɔ mpee 2 pm ɔkyena, Strasbourg 4:05, wɔn ne Stade du Rennes, ɛbɛbɔ Olympique Marseille 7:45, ɛbɛhyia Paris Saint-Germain na wɔn nso de abɔ ani. Sunday games no nso yɛ adeɛ a ɛbɛtoatoa so ara nso wɔ hɔ. Nti wei ne matches bi a Nyame adom a over the weekend wɔ top five European leagues no mu no ɛbɛtɔ fam. Yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu na yɛnkɔ nkɔhwɛ Euro nso a ɛnkyɛ ɛreba soɔ wɔ Germany mmɔnten so no. Na sɛ European ɛyɛ championship, mekyerɛ Europe foɔ, ɛyɛ Africa ha nka Afcon. Nti wokɔ Europe a, wɔn nso wɔn Afcon no no na ɛnkyɛ ɛbɛba so wɔ Germany. Wɔn na ɛhosti. Group stages no, sei na groups no Mpaninfoɔ nso atumi ahyehyɛ no kamakama paa. Wokɔ Group A a, yɛwɔ ɔman bi te sɛ Germany, Scotland, Hungary ɛne Switzerland wɔ Group A. Group B, ɛyɛ Spain, Croatia, Italy, Albania wɔn nso wɔ Group B. Group C no, Slovenia, Denmark, Serbia ɛna afei England wɔn nso wɔ Group C. Group D yɛ Poland, Netherlands, Austria na afei France man no, wɔn nso na ɛwɔ Group D. Ɛna Group E, Belgium, Slovakia, Romania, eh, Ukraine nso wɔ Group E. Ɛna afei the last group no ɛyɛ Group F no, Turkey, Georgia, Portugal ɛna Czech Republic, wɔn nso na ɛwɔ Group F. Enti sei na Group Stages no ɛyɛ groups no nso ɛteɛ wɔ Euros a ɛreba so wɔ Germany no. Six groups From A to F na ɛnnɛ yi wɔn nso yɛgyina mu. Hwan na ɛregye na hwan nso na ɛrekyerɛ ne ho mmɔdenbɔ? Nso hɔ mmerɛ no hyɛ ase a na yei na yɛbɛhu sɛnea ɛno nso ɛbɛkɔ de afa. Yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu, African Games no, mekyerɛ eh, CAF ɛyɛ Inter-Club Competitions no ɛretoa so na wɔtwe yi awieɛ. mekyerɛ Caf Champions League na afei Caf Confederation Cup. Na wode w'ani akyerɛ mu wɔ Caf Champions League no a, ɛnnɛ yi sei na quarter final fixtures no, ɛno nso atumi ahyehyɛ kama paa. Na ɛnnɛ one game ɛbɛba so wɔ quarter final no nso mu. Simba ɛbɛhyia El Ahly, ɛno yɛ 6pm na that game no nso ɛreba soɔ. Na afei wɔkyena matches no atoa so Jong Africains nso bɛtena fie 6pm na wɔne Mamelodi Sundowns from South Africa de abɔ ani. US Tunis, Esperance de Tunis, wɔn nso bɛhyia Asec Mimosa a wɔfiri Cote d'Ivoire na wɔn nso de abɔ ani nti wei yɛ quarter final games a ɛbɛba so wɔ CAF Champions League no nso mu. Yɛkɔ Confederation Cup no a, sei na ɛteɛ, ɛno nso bɛtɔ fam ɛyɛ Kwasiada River United bɛtena Nigeria mmɔnten so, wɔn ne USM Alger nso bɛfam ɛyɛ Algeria bɛhyia. Stade Melun firi ɛyɛ Mali, wɔn nso bɛtena fie 5 pm Sunday na wɔn ne Ghanaian club Dreams FC nso de abɔ ani. Abu Salem nso ne RS Berkane nso bɛbɔ na afei Bobo Kwane de de ɛyɛ Modern Future Modern Future nso ne Zamalek nso de abɔ ɛno nti ɛno yɛ Caf Confederation Cup quarter final fixtures no na yɛde ato anim nti one Ghanaian club wɔ mu wɔ Confederation Cup no mu a ɛyɛ Dreams FC nti yɛ a na wobɔ mpaeɛ a woakae sɛnea Dreams FC bɔ book no wɔn nso mmɔdenbɔ no bɛtumi akɔ nkan nso wɔ hɔnom anɔpa yi yɛreto ho de rema woɔ. Yɛnfiri hɔ, yɛmmra na yɛmmra mmɛhwɛ sɛnea Ghana hanom nso nneɛma bɛtumi akɔ nso atumi de yɛn afa. Na woba Ghana a, Ghana Premier League no fixtures no bɛba so. Nyame adom a, mid week na yɛbɛbɔ Ghana Premier League. Weekend wei deɛ, Premier League nni so, ɛyɛ FA Cup. Na mmom mid week wei, yɛbɛbɔ Premier League no, wɔma yɛn fixtures no wɔ so. Na yɛnhwɛ sɛnea Nyame adom a mid week, ɛyɛ Wednesday, Ghana Premier League no bɛkɔ de afa. Wednesday, Medeama wɔ Tarkwa Akom Park 3 pm, ɔne Accra Heart of Oak rebɔ. Heart of Lions wɔ Kwando Sports Stadium 3 pm, wɔn nso bɛhyia Accra Lions. Afei Real Tamale United wɔ naa ɛyɛ Shariga Sports Complex 3 pm, wɔne Nania Nations FC nso na ɛbɔ, Gold Stars wɔ Bibiani Dance Park, wɔn nso bɛhyia Karela United, Legon Cities bɛbɔ FC Samatex wɔ Theatre of Dreams, Dawur, ɛhɔnom na da game no reba soɔ, Bɔfo Akwa Tanor wɔ Sunyani, Coronation Park, wɔn bɛhyia Duana FC na wɔn de abɔ anibere, Kobe Chelsea wɔ Golden City Park, Wɔn nso ne Dream Service bɛbɔ three PM wɔ ɛyɛ Berekum mmɔnten so. Accra Great Olympics, Oli Gbogbo, Oli Mashi, Oli LA TV wɔ Accra Sports Stadium Wednesday. Wɔn ne Beche United bɛbɔ three PM na that game no reba so. Na afei Korabea Mmɛtɛmma, Kumasi Asante Kotoko wɔ Babanyara Sports Stadium. Wɔn nso bɛhyia Nsoatreman Booboo kuo no na wɔn ne wɔn nso de abɔ ani. Ɛno yɛ fixtures no sɛnea ɛteɛ de rema Ghana Premier League no sɛnea ɛno nso ebetumi akɔ de afa nti, ɛho nhyehyɛe no nso ɛno no anɔpa yi no yɛde ato anim nso wɔ hɔnom. Yɛnkɔ hɔ, yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu na yɛnkɔ nkɔhwɛ sɛnea Nneɛma nso a ebetumi akɔ de afa de a, yɛnkɔ Glorious Accra Atofo Kakakye no mu. Ansa na yɛbɛba Hearts no, yɛnkɔ FA Cup no mu, na yɛnkɔ nkɔ yɛn quarter final fixtures no sɛnea ɛteɛ de yɛ ma MTN FA Cup no. Nyame adom a, weekend wei na ɛreba soɔ, na sei na ɛbɛkɔ noɔ, On the thirtieth day of March, ɛyɛ Saturday, Boboku a ne din nso de Karela United, Wɔno sɔ mpaninfoɔ nso atu de ahyɛ da na mmom three matches na ɛba soɔ, ɛyɛ Nsoatreman vs Scarella, Legon Cities de Bekyɛ United, Bɔfoɔ Akwata na ɔne Sky FC. MTN FA Cup quarter final no ɛno nso ɛno no. Yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu na yɛnkɔ nkɔhwɛ Girls Accra Out of Folk Bowl Boko no akakye. Wokɔ Hearts team no mu a, ɛnɛ yi wɔde new board members aba abɛto gua. Na n'ano ada na Togbe Afede, the fourteenth, ɔno nso yii saa mpanyinfoɔ wei sɛ wɔn na te sei wɔba abɛyɛ board members de ama Girls Accra Out of Folk Bowl Boko no. Nea ɔdi kan Ɛyɛ Togbe Afede di fourteenth, ɔno yɛ board chairman. Togbe Afede di fourteenth, ɔno yɛ board chairman de yɛ ma Hato Folk ɛyɛ Boboko no. Nti wokɔ a twenty eight of February twenty twenty four ɛna na appointment no nso ɛbaa soɔ. Togbe Afede di fourteenth. Na sɛ wokenkan kenkan a Togbe Afede ɛyɛ executive ɛyɛ board chairman Na he is the Agbogbomefia of Asogli state nti na ayɛ sɛ Togbe no no nti ɔno wom. Yɛwɔ Delali Anku Adeama, Delali Anku Adeama, wɔno nso wɔ mu. Ɔno nso n'appointment no bae February twenty eight. Ɛna Delali Anku Adeama Ɔno nso baa yɛn ti yi, ɔno nso wɔ Hartofolk board no nso so. Ɛna afei Professor Agyeman Badu Akosa, twenty fifth March na yɛ appointee no, Professor Agyeman Badu Akosa, ɔno nso wɔ board no nso so. Nea edi hɔ yɛ Mister Akwasi Agyeman, twenty fifth of March na ɔno nso yɛ appointee no, Mister Akwasi Agyeman, ɔno nso wɔ Hartofolk. Ɛyɛ eh, board no nso ɛso. Ɛna afei Doctor Kenneth Ashigbe, Doctor Kenneth Ashigbe, ɔno nso ɛwɔ so. Mrs. Ivy Heward Mills, Mrs. Ivy Heward Mills, ɔno nso ɛwɔ board of directors no, ɛyɛ Heart of Oak nso board no ɔwɔ so bi. Ɛna afei Owura Samuel eh, Mister Samuel Wilfred Yaw Nkum, Mister Samuel Wilfred Yaw Inkum, ɔno nso ɛwɔ so, ɛna Doctor Nyawo Nyawo Tamakro, ɔno nso ɛwɔ so, former ɛyɛ board no a mpanyinfoɔ eguu no no, na Doctor Nyawo Nyawo Tamakro ɛwɔ so, y'asan nso a appoint no biom ɛde aba new board wei ɛso, ɛna nea otwa toɔ no ɛyɛ Honourable Vincent Sowa Odotei, Honourable Vincent Sowa Odotai, ɔno nso wɔ board no so bi, ɔno nso former board no a ɛno nso atwam no na ɔwɔ so bi, na ɛnnɛ yi yɛasan nso a appoint no de aba so a Ato Folk new ɛyɛ newly appointed directors no na anɔpa yi yɛde ato wɔn anim nso wɔ dwumadie no so na wɔahu sɛnea ɛno nso ɛteɛ. Nti wei yɛ mpanyimfoɔ ahorow a Ɛnnɛ yi ɔmo nso ɛba abɛda ha to folk Bo Boko no ano ahwɛ atoto nneɛma ama akɔ yie ɛde ama Bo Boko a ndin ɛde ha to folk. Ɛwɔ nsɛm foforɔ mu yɛnkɔ Krɔbea mbɛtɛn ma Kumasi Asante Kɔtɔkɔ Bo Boko no akakye na n'asɛn ntamu nneɛma nkɔ yie mfɛn ma Kɔtɔkɔ ɔhwɛ Ghana Premier League no table no so a Kɔtɔkɔ kita thirty two points ɔda ninth position Ɛnkɔ yie koraa! Dɔkta Prosper Nartey Ogum, Head Coach, Elma Krɔbea Kumasi Asante Kɔkɔkɔ, Ɔkyekyere a na asane, ɔdetare a na awae, ɔbɔ so a ɛmbɔ, na ayɛ sɛ ahuri, ɛntumi ntare so, na ayɛ den de ama Kɔtɔkɔ. Na ɛno na nea ɛba ne sɛ ɛnɛ yi Kɔtɔkɔ mpanyimfoɔ no sɔpɔte Coach Dɔkta Prosper Nartey Ogum. Wɔsɔpɔte no taa n'akyi papa Na wohwɛ nsɛm a ɛnenam na aba abɛtɔ gua no a, ɛkyerɛ sɛ nnɛ yi mpanyimfoɔ no aturo support nso atumi de ama no. Ɔse, Unacceptable but hopeful, tie no yie paa, it must be placed and it must be placed on record that management is equally not

Ɛyɛ Dɔkta Prosper Nartey Ogum akyi paa, wɔn sɔpɔto no sɛ nneɛma bɛtumi akɔ yie de ama Team Kumasi Asante Kɔtɔkɔ. Na ɛno na Head Coach a ne din de Ogum akɔ akɔdi nkɔmmɔ, ɔne yɛn nuanom Angel FM wɔ Kumasi na he granted that interview no. Na Dɔkta Prosper Nartey Ogum nkɔmmɔ nyinaa ne sɛ, ɔno adwuma no a wɔreyɛ no, His Royal Majesty Otumfo Osei Tutu na ɛto nsa de frɛɛ no sɛ ɔde adwuma no rema no, na anka ɔno koraa no, ɔnyaa kɔntrat wɔ amanɔne a ɛwɔ sɛ anka ɔkɔyɛ. Even her to folk koraa approachee no sɛ anka wɔbɛkɔ akyi, but Otumfoɔ frɛɛ no no, ɔturned that contract no nyinaa down na ɔbaeɛ sɛ ɔbɛba abɛyɛ kotoko adwuma no. Na ɔno, ɔgyae kotoko adwuma no nnɛ, ɔbɛnya adwuma foforɔ ayɛ. Mpo sɛ ɔse ɔgyae coaching a, Ɔkita Doctor's degree a, anaasɛ certificate a, ɔbɛtumi koraa de abɔ adwuma. Enti ɔno no deɛ, ɔkɔm deɛ ɛnde no da. Prosper Natookum, Coach, ka ho nsɛm.
Mefiri ha seesei a, mepɛ team foforɔ a, next season mepɛ sɛ me. na me coachi locally ɛne amanɔne I can get a job in fact before I came to Kɔtɔkɔ I was going abroad I had a job I was going I know but ɛna meka no ɔhene bɛyɛ dɛ afrɛ no aka kyerɛ sɛ meka kyerɛ no sɛ manya adwuma a mekɔ ɔse daabi mɛnkɔ ka kyerɛ ɔm no twam twam mm.
ɔse meba my son he calls me my son he said my son tell, cancel it Cancel it. Ɔka kyerɛɛ me sɛ sɛ ɔmama me biribi koraa mpo a, he will pay. I should come and do the job. Nti sɛ locally no manya adwuma a, menya bi ɛ. And there's no way locally I will never get a job. I was linked to the House of Folk job and what have you. If I wanted, nka mekɔ House. It was just there for me to go. I would have gone. Wɔn frɛ me, they engage me, everything. I could have gone. I said no, I will not go. Wɔn koraa na wɔn nte aseɛ.

Doctor Prosper Nartey Ogum, coach ɛde ma Asante Kɔtɔkɔ na ate ne nka no, It's all about kɔtɔkɔ adwuma no, ɛyɛ kɔtɔkɔ adwuma no ara na ɔba abɛyɛ, nti ɔno no ɛnyɛ adwuma foforɔ na mmom ɔbaeɛ sɛ ɔba abɛyɛ Asante kɔtɔkɔ adwuma, ɛno ɛne adwuma a ɔno coach Prosper Natewogum ɔno nso reba abɛyɛ nti mo a ɛyɛ mo sɛ sɛ ɔgyae kɔtɔkɔ adwuma a sɛbesɛbe o ɔndidi no ɔbɛdidi why ɔse ɔbɛdidi ɔbɛhyɛ atadeɛ biribiara bɛkɔ yie nso atumi de ama no yɛmfiri ne nsɛm no so yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu Dreams FC gyina ɔko ano Kwasiada ɛwɔ caf confederation cup no mu ɛde kan ama waso ate na ɛno Ɛna aberanteɛ a ne din agye John Antwi, ɔne ne head coach, ɛyɛ coach Abdul Karim Zito de nsɛm bi ato yɛn anim sɛ wɔma yɛ ready for saa game no a wɔkɔ akɔbɔ no.
also accepted that so we are we are preparing seriously for the encounter. Well, we we we we need them. We we still

Ɛyɛ Dreams FC foɔ wɔn nso ɛnɛ yi nkɔmɔ a wɔn adi ɛde afa wɔn game a wɔn ba abɛbɔ Nyame adom a Kwasiada ɛde ɛfa ɛyɛ ɛɛm Confederation Cup a ɛɛba soɔ no nso yɛn ho. Yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu. Coach Otto Addo yɛ head coach de ma The Black Stars of Ghana, na nansa yi ara wɔ ɛyɛ Morocco mmɔnten so na Ghana bɔɔ two friendly matches international break yi mu ara. First one was against Nigeria, wɔhyɛɛ yɛn two one. Second game no against ɛyɛ Uganda, ɛno nso yɛbɔɔ two two, na game no nyinaa bɛwieeɛ no na coach Ogum anaasɛ Otoado, yes, nso de nkɔmmɔ hyehyɛ soɔ sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔno nso no n'ani gye ɔkwan a Ghana faa so bɔɔ bɔɔl no koraa. Ɛnyɛ ɛno na na ɔrespɛɛte, but nkakrankakra nneɛma bɛkɔ yie. Otoado nkɔmmɔ ni. No even though I mean a lot of players were missing I don't have to say um but still um we could have done better um little bit unlucky with the

To be honest um the last game in general we were not good even before I came so it's a process.
Coach Otto Addo, Black Stars head coach na wotee ne nka no nti ɔde ne nsɛm ato gua akyerɛkyerɛ mu a nanso awie wɔ ɛhɔ nom nti sesei ɛno ɛyɛ no no yɛhwɛ sɛ Black Stars nneɛma bɛkɔ yie two matches ne nyinaa two red cards na epue mu. John Pace yɛ assistant coach, ɔyɛ defender nso ne defenders redi red card nti ɔrehwɛ sɛnea wɔbɛhyehyɛ nneɛma wɔ akyiri a ɔde afa because ne playing time na ɔyɛ defender. John Pace maame ne nsɛm deɛ yɛbɛba abɛka no akyiri ɛnyɛ ɛnnɛ ɛna yɛbɛka. Abusua yɛbɛtwɛn ho aba yɛba a yɛba abɛdi nkɔmmɔ ahoroɔ nso atumi adi ama ho. Yɛba wɔ All African Games no

Mawakwaba de ba mobile season. Mobile season yɛ dwumakuo a yɛtontɔn phones di phone ho dwa wɔ ha sei. Yɛwɔ phones bi te sɛ iPhones, Samsung, Tecno, Infinix, tablets, feature phones, ɛna nneɛma ahodoɔ a ɛkeka ho. Yɛwɔ original accessories nso wɔ ha, ebi te sɛ phone chargers, phone batteries, airpods, headphones, ɛne nneɛma ahodoɔ bi nso a ɛkeka ho. Ɛbaa phone asiesie nso a mobile season akwadare mu yie paa a ɛkɔfa abɛɛfo mfidie aba a phone no sɛdeɛ ɛteɛ biara sɛdeɛ ayɛ biara no wode baa yɛde mfidie no bɛgyinagyina so asiesie ama ɔkamakama ama w'ani agye. Afei nso yɛyɛ delivery ɛwɔ ha sei sɛ wo phone no wowɔ akyikyi na wofrɛ yɛn a yɛbɛba aba abɛgye asiesie yɛwie a yɛsaa de w'adeɛ nso abrɛ wo wohwehwɛ yɛn akyiri akwan a yɛwɔ Oyarifa filling station yɛne Fidelity Bank no a na ɛwɔ dan koraa mu yɛ telephone numbers ɛyɛ 0244 564923 anaa 0500

Ɛna ma wakɔ abɛmfa mmra LA TV so, LA Sports ɛna wogu so a wohwɛ, ɛnɛ twenty nine March twenty twenty four Good Friday edition ɛna yɛgu so ɛde ɛma wɔ, Medina De Paradise, Sherif, Obed, Freeman wɔn nyinaa ɛɛboa ɛna show no ɛɛba, the second half of the show ɛna yɛde ɛɛbrɛ woɔ, na ma menkamfo Moba Season fɛ ma wo sɛ Moba Season Ɛnnɛ yi, ɛba no fon asiesie deɛ a, ɛyɛ wɔn a. Na wo fon bɛn na asɛe na wopɛ sɛ wosiesie? Wode kɔ mobile season akakye a, wɔbɛyɛ no yie, correct one. Wɔn wɔ machine a wɔde fon no si so hwɛ ne yareɛ, ne biribiara, na wɔasiesie no kama de ama wo. Afei wopɛ fon atɔ a, brand biara a wopɛ no, wo nsa bɛka bi, type bi a wopɛ, wo nsa bɛka. Nso ɔwɔ original phones ɛna afei original phones accessories ɛna ɛwɔ mobile season akakye wokɔ a wo nsa bɛka bie phone cover wopɛ earpiece wopɛ airpod wopɛ eh phone screen protector wopɛ charger bibiaa ɛfa phone ho deɛ Ɛyɛ mobile sees na ka kyerɛ naiwa sɛ odi w'ani kyerɛ. Wokɔtɔ phone no na wo sika nso a, wɔn bɛhwɛ ama woatua sika no installment. Ɛbɔ ano a then yɛde phone no nso atumi de ama woɔ. Wɔn yɛ delivery nso wɔ wɔn aka kyerɛ. Ɔyarefa masalakyi anaasɛ filling station, yes, ɔyarefa filling station ɛhɔ na wɔn wɔ. Wɔn ne Fidelity Bank na ɛwɔ abansoro baako mu. Frɛ wɔn wɔ zero two four four five six Four nine two three zero two four four five six four nine two three Wofrɛ mobile season a, wo nsa nso bɛka wɔn. Email yɛ mobileseasongh at gmail dot com, mobileseasongh at gmail dot com. Wobɛtumi nso a wɔsape wɔn wɔ the same line so. Madaroma no anɔpa yi yɛde nsɛm no de reba. Now, All African Games no aba awieɛ Saturday no na biribiara to twaeɛ. Ɛkɔɔ so kamakamakama na ano yɛbɛyii videos no bi kyerɛɛ wɔ a mese yɛtena ase biara yɛbɛyiyi no nkakrakra but ɛnnɛ hot issues nti yɛwura mu na issue a ɛda bama so no yɛabɔ so na yɛahu sɛdeɛ ɛteɛ. Mpanyinfoɔ before sɛ African games no ɛreba abɛba soɔ no Wɔyɛ nhyehyɛeɛ de ma dwumadie no paw nkurɔfoɔ a wɔbɛda ano nti yɛwɔ Local Organising Committee a yɛtwa wɔn ti afrɛ wɔn, LOC. Kɔ Facebook LATVGH na nkɔmmɔ wei yɛndi wɔ hɔ, Facebook LATVGH na yɛndi nkɔmmɔ wei. Wodu hɔnom a, fa wo comment no fa to hɔ dendeenden pa ara na like page no Nso dedeenden paa na afei fa hyɛ ma obi nso nya bi wɔ akyirikyiri ne me nkyɛn na yɛndi saa nkɔmmɔ no mma menya paa anka mɛgyina hɔ o anaa producer wo se dɛn na mehu sɛdeɛ ɛteɛ na anka yɛatumi akɔ no yie paa na before sɛ dwumadie no bɛba so no mpanimfoɔ hyehyɛɛ nneɛma kamakama paa ɛma biribiara yɛɛ kama nso ɛwɔ hɔ and Wohu sɛ before a tournament biara bɛkɔ so, sɛ ɛyɛ World Cup, African Cup, eh, even biribi a ɛyɛ tournament a country bi na ɛhosti no, ɛyɛ a wɔfa nkurɔfoɔ a wɔbɛboa ma nneɛma atumi akɔ nkan in terms of athletes ho nneɛma, eh, players ho nneɛma, ɛfa media side, ɛfa welfare, ɛfa accreditation, ɛfa accommodation, catering side, wahu, eh, logistics ahorɔ side, ɛfa eh, na sɛ sɛ protocol side, tra, eh, transport, ne nyinaa no, wɔn yi nkorɔfo a wɔn bɛtumi aboa ama nneɛma akɔ yie. Na saa nkorɔfoɔ no ɛyɛ a mpɛn pii yɛfrɛ wɔn volunteers. Ɛno ne edin a yɛde frɛ wɔn. Adwuma a wɔyɛ ne sɛ wɔboa ma organising committee no wɔn adwuma no a wɔyɛ no nneɛma kɔ yie de ma wɔn. Ɛyɛ voluntary work, obiara yɛ aware and the word volunteer obiara te aseɛ but At times sɛ wɔn wie a, ɛyɛ a mpanyinfoɔ wɔ some package a yɛgyigye wɔn kwan, and ɛno no wɔn se thank you package because of adwuma a wɔn aba abɛyɛ. This particular competition ɛkɔɔ so the same, local organising committee ebue forms ɛɛ ɛse amanfoɔ a apply and amanfoɔ fillee forms no kama na wɔn expect bɛyɛ three thousand volunteers sɛ wɔn bɛba bɛ abɛ bɛ yɛ adwuma no and wɔn nya a lot of people a wɔn bɛyɛ adwuma deɛ nti yɛ nɛ me hyɛ saa ataadeɛ wei me ka kɔ m'anim a mɛ kyerɛw deɛ nti a ma hyɛ saa ataadeɛ wei yɛ nɛ na me de ɛyɛ show no volunteers yɛ aba abɛyɛ adwuma and For this particular competition without them competition no anka ɛntumi nyɛ successful and after sɛ wɔn wieɛ no nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛde ma wɔn nea ɛwɔ sɛ yɛ provide de ma wɔn no especially ɛyɛ money issue that thank you package no ɛmaae. na amanfoɔ adwa and before sɛ competition ɛbɛba so no ministry of youth and sports minister honourable Mustapha Yusif Sherif prepare ne video no toɔ ma me honourable Mustapha Yusif ɛkɔ ministry of information wɔn department hɔ kɔ maa daa announcement no kyerɛkyerɛ na ɔkyerɛkyerɛ budget a ɛwɔ hɔ de rema competition no, budget, sɛnea wɔn a budget nneɛma ade afa, nneɛma a ɛbɛwura mu. Ɔkyerɛɛ mu ara kyerɛɛ sɛ volunteers yɛbɛfiidi wɔn, yɛbɛma wɔn baabi a wɔbɛda, and after wɔn adwuma no, yɛbɛma wɔn allowance. Ɛno yɛ minister no o, ne nsɛm a ɔkaeɛ. After wɔn adwuma, yɛbɛma wɔn allowance. Allowance no na ɛmmaeɛ. Ansa na mɛtoa so no, yɛnkɔ nkɔtie Honourable Mustapha Yusuf ne deɛ no na yɛmmra.
Cost components.

accreditation.
So wei yɛ Honourable Mustapha Yusif ne nkɔmmɔ a ɔdiiɛ. Obiara tie. Ɔse ɔbobɔbobɔ nsɛm a anaasɛ wɔn a wɔba abɛyɛ adwuma de ama dwumadie no, package a ɛwɔ hɔ de ma wɔn, budget a wɔabudgete And once a man no abue n'ano, Honourable, wabue n'ano aka sɛ allowance bi wɔ hɔ de ma volunteers and volunteers no yɛbɛma wɔn baabi ada, yɛbɛ feed wɔn, yɛbɛ accommodate wɔn and after wɔn adwuma wɔbɛnya some allowance no, ɛkyerɛ sɛ Budget no ɛwom sɛ allowance ɛbɛba ok. Sharif yɛnkɔ ɛɛ mema wo ntwerɛeɛ bi wahu na yɛnkɔ no yɛnkɔ nkɔhwɛ saa ntwerɛeɛ no mema wo ntwerɛeɛ bi na ma menhwɛ ma menhwɛ na menfɛ ma wo minister no speech na mema wo ntwerɛeɛ bi matwerɛ aseɛ minister speech

Catering services feeding of about thirteen thousand participants security now baabi a yɛde green adeɛ no asɛkle sɛkle asensan aseɛ no ɛhɔ ɛna ehia me paa allowances for volunteers and officials eh

Volunteers no wɔ allowance bi wom. Ok Sharif yɛnsan nkɔ yɛn anim na volukyɛ ɛyɛ message yɛ fa ɛno to so ma me. Volukyɛ message fa to so ma me na yɛnhwɛ ɛhɔnom nso. Nea mede maa wo a matwerɛ aseɛ volukyɛ message no fa ɛno nso to so na yɛnhwɛ na yɛhu sɛdeɛ ɛteɛ. Na ɔno nso yɛ Madam Juliana Yobo, ɔno yɛ lɔyani a volunteer no ɔno na ɛyɛ wɔn chairperson. Wɔn nso ne nkɔm a ɔde ɔne volunteers no diiɛ wɔ wɔn WhatsApp platform so no nso nie. Tie no yie paa. Baabi a yɛasɛke no saa nkɔmmɔ no na yɛadi. Ɔse check all your names with your manager.

Withdraw, thank you. Wei nso yɛ Mrs. Juliana Lo, eh, Yobo Esquar. Wɔn nso ne nkɔm a wɔne volunteers ne diiɛ wɔ wɔn WhatsApp platform so. O, fa to so, fa to so. Wɔn WhatsApp platform so ɛno no. Ɔse, baabi ehia me no, ɔse anybody Not on the main list is not recognized and you will pay them yourself so number no a ɛda hɔ no na yɛ sɛ ɔkyerɛ number no sɛ obi a ne din nni main list no so no ɔno bɛtua saa nkurɔfoɔ no so it means sɛ nea ne din wɔ main list no so no that person ɛwɔ sɛ yɛtua no Enti ɔse, we are not recognizing or paying anybody not on the list, so if your name is not part please withdraw. Sɛ wo din nka list no ho a, twe wo ho firi hɔ, firi mu, because obiara nyɛ ready sɛ ɔbɛtua wo ka. Ɛno yɛ Madam Yobo, lawyer, ne nsɛm no no. Ok, sɛ Yobo nkɔmmɔ ne ne nsɛm nsoa no no a, then Yɛnkɔ na yɛnkɔtie nsɛm a eh Local Organising Committee Chairman, Owura a ne din de Dɔkta Kwaku Ofosu Asare, wɔn nso de too gua. Sɛ video no ayɛ ready a, ɛde faa the same issue nso yɛn ho. Na afei, memmra mmɛka nsɛm bi nkyerɛ wo.

Ɔno Dɔkta Kwaku Ofosu Asare. Ɔno yɛ LOC panyin na wate ne nka no. Na pɛ nea minista kaeɛ, asɛm no nie. Pɛ nea minista kaeɛ ma menyi kyɛ no na mohu m'anim yie paa. Eh, pɛ nea minista kaeɛ Pɛ nea lɔya twerɛeɛ de maa volunteers no wɔ mo WhatsApp platform so. Ɛna afei pɛ nea Doctor Kwaku Fosu anaasɛ Ofosu Asare ɛɛkɛn no abusua. Wo deɛ fa toto ho hwɛ. So now, Doctor Kwaku Ofosu-Asare a ɔno yɛ LOC no board anaasɛ chairman no ɛrepa akyerɛ yɛn sɛ biribiara nni hɔ saa sɛ volunteers no ɛwɔ sɛ yɛma wɔn allowance and the reason why ɛna mehyɛ atadeɛ wei ɛyɛ justice for volunteers. Eh? Thirteenth African Games Accra twenty twenty three volunteers no we are seeking for justice and ɛmira so sɛ mpanyinfoɔ bɛhu adwuma a wɔyɛɛyɛ hwɛ yɛsi odwumayɛni na katua sɛ no and LOC Chairman no ama yɛahu sɛ volunteers no asan bu yɛ Tibɔnkɔ sofoɔ. Hwɛ! Sɛ monni mu a, obiara ba no ɔmamma for money. They didn't come for money. Ha? Ɔmandu hɔ sɛ ɔmoba bɛyɛ sikasɛm biara wɔ hɔ. But ɛyɛ promise a you people mopɛ mo se wɔm. Monday evening, Mister Nelson eh, Ofosuo sɛ Nelson Ɔsɛe o, but Nelson no deɛ ne din. Vice chairman ɛde ma volunteer group no, ɔno na ɔvice lawyer. Ɔba bɛka kyerɛ eh, volunteers no sɛ, Tuesday morning accountant bɛba abɛhu mo and ɔbɛma mo package a it will blow your mind. Ɛnyɛ Nelson na ɛkaeɛ and if sɛ meboa a monkɔbisa Nelson sɛ Monday wankɔ Pent Hall ankɔhyia volunteers no ɛne wɔn anka saa asɛm no anaa? Ɔrefiri hɔ no almost 10 pm. Nurse no afiri hɔ no, na almost 10 PM, enti monkɔ nkɔbisa no sɛ wambɛka saa asɛm no amfa ankyɛ volunteers no anaa. Sɛ ade kye Tuesday morning a, accountant no bɛba abɛhu wɔn, na wɔbɛma wɔn package a it will blow their mind. Ɛyɛ atadeɛ na ɛblow nnipa mind. I'm asking you people. T-shirt no na ebu onipa mind ana? I'm asking you. And ɛhefoɔ nso na lawyer nso sɛ sɛ wɔn din nnim mail list no so a yɛntua wɔn ka no ɛyɛ hefoɔ a?